Ә берни дә әзер түгел. Эй, Мәстүр апа, менә кыяр, помидор, торт, балым матур булсын, күңелләрен эретербез. Тегеләр күренмиме? Юк. Ой, Аллам, мунча ягып җибәргән идем. Өстәргә утыным бетте. Һей, Мәстүрә апа, ул кадәр мескенләнмәм. Мунчага бер кочак утын җитә. Ягырлыгын җәй буе ягып бетердем инде. Урманда киселгән өй ята, шуны алып кайтырга бер тракторист табып булмый. Ул трактористлар белән, не знаем, бөтен нервыны бетерделәр. Барысына да берүзең шул, өлгермисеңдер. Авыл хакимияте башлыгы вазыйфасына куйганнарына ярты ел. Эшләргә бер кеше табып булмый. Берсе эчә, икенчесе йомыша, өченчесе ялкау. Юк шул, юк. Карале, һаман күренмиләр бит әй теге җил куарлар. Ә вакыт үтә. Саумысыз? Мәстүрә апа, апай нәрсәләр? Исәнмесез, егетләр! Вот афәрин, Хәйбулла энем, утынын бетерергә уйларга да өлгермәдем. Бар, илтеп сал мунчага. Мин бит күрәзәче, Мәстүрә апа. Кешенең ни уйлаганын белеп торам. Күрәзәче булсаң, күптәннән урманнан утын китергән булыр идең. Кайда йөрисез, йоклап? Син бит бишкә чакырдың. Ә хәзер сәгать ничә? Как раз алтынчы унбиш минут. Унбиш минут. Монда һәр секунд кадерле. Йә, клубың әзерме? Анда эш күп әле. Йә, нигә чакырдың? Сезне уйлап. Ятасыз бит, эшегез беткән кеше кебек. Көне-төне эчеп. Мин бит бөтенләй эчмим. Эчсәң, бәлки, эшең күренер иде. Эчмисең дә, эшең дә бармый. Тотасың да шулай дисең, Әмир абый. Менә быел Яңа елдан алып, унсигез мероприятие үткәрдек. Анда йөз дә җитмеш алты кеше Ташла шул кәгазьләреңне. Клубның тәрзәсе җимереп, түшәме агартылмаган, эче тулы тузан, ә син җыр язып ятасың. Син бит үзең миннән ачкычны тартып алдың. Булмый синнән генә. Тагын бер сынап карыйм да, әгәр дә бүгенге концертка клубны җиренә җиткереп әзерләп куймасаң, хушлашабыз, энем. Ә синең мине эштән куарга хакың юк. Мин районның мәдәният бүлегендә эштә торам. Телеңә салынма, аңладыңмы? Аңладым ла. Ә аларның үзләренең аппаратуралары бар микән? Югыйсә бездә баян да юк. Ни булмас шул, өр-яңа баянны юл уртасына салып таптаткач. Концертка алып барабыз дигән җирдән. Менә бу бит. Нәрсә бу? Баян турында сөйләшәбез. Әгәр дә син исереп тракторда таптап китмәгән булсаң. Һаман шул бер балык башы. Ярты елда күптән баян алыр идегез бит инде. Баян табуы гына кыен түгел, моң табуы авыр. Бигрәк телләнеп киттегез әле. Нәрсә, кулың төз алдымыни, утын күтәрергә дисең? Мин бит сул кул белән. Болай эчеп йөрсәң, башыңны да югалтырсың әле, малай. Бөтен халык печәндә, ә син? Утырыгыз, нәрсә терелеп каттыгыз? Мәстүр апа, кил әле. Э, ярый, ярый, мин йөри-йөри тыңлармын. Югыйсә эшем күп. Син сөйлә. Димәк, болай, егетләр. Җитте. Өйләнәбез. Нәрсә? Өйләнәбез? Ничек? Кемгә? Безнең авылда бит кызлар юк.

Утыр. Син үзеңне уйлама, авылны уйла. Күрмисеңмени, авылда биш-алты ел бала туганы юк. Әнә мәктәпне дә ябырга торалар. Әгәр һәр егет синең кебек уйлый башласа, авыл бетә, аңлыйсызмы шуны? Бездә өйләнмәгән 30 егет бар. Нигә мин? Башканы чакырып әйли. Саңа әйтеп торам бит, калганнар печәндә, кичкелеккә концертка гына кайталар. Бәйха мин 30 чакырымга машина җибәримме? Анда-монда 60 чакырым. Аңа мин күпме бензин кирәк икәнен беләсеңме? Ярый алайса, кичкә хәтлем берәрсен развлекать итеп торырмын. Ә ниндирәк кызлар алар? Ничәү? Ничә яшьтә? Мәстүрә апа аларны калада концертта күреп кайткан. Кырларына кереп танышкан. Мәстүрә апаның зиреклеген икәнен белеп калгач, алар үзләре монда килүләрен белдергәннәр. Үзләреме? Бу тиккә генә түгел, бу язмыш егетне шуңардан файдаланырга кирәк. Мәстүр апа, сөйлә әле, ниндирәк кызлар? Дүрт кыз, яшьләре шул сезнең тирә булыр, егерме белән утыз арасы. Алар дүрт кыз, ә без нигә өчәү? Ә мин дә шулай дигән идем дә. Саңа әйтеп торам бит, калганнар печәндә. Икенчедән, табигать законы буенча, Кызлар артыграк булырга тиеш. Сайлап алу өчен. Монысы дөрес. Ә матурлар микән соң? Искиткеч матурлар. Ул буйлары, ул йөзләре. Ярый, монысы аңлашылды. Егетләр, ә ничек үләбез? Мин яратмасам, өйләнә алмыйм. Яратырлык булсаң, элек үк яраталар аны. Хәзер менә без кемгә әйтәбез, шуңа өйләнәсең. Ничек? Мәхәббәтсезме? Нинди мәхәббәт? Соң һәм мәхәббәт көтеп картаекмыни инде? Егетләр! Бүгеннән никаких мәхәббәт. Егетләр, алдан әйтәм, иң матуры Миңа. Менә нигә сиңа. Ишү текем мин зав клуб. Культуру агарту работнигы. Минем кәләш авылда иң чибәре булырга тиеш. Синең буең кыска. Ә матур кызлар кыска буйлыларны яратмый ул. Матур кызлар исерекләрне яратмый ул. Рита, Рита, Маргарита. Кара әле, кинәт кенә Рита исемле кыз белән хат алышуым исемә төште. Егетләр, әгәр ямьсез булса, мин өйләнмим. Өйләнмәсәң, авылдан шагы марш, иртәгә үк эзең булмасын. Син мине күптән куарга телисең инде. Чөнки ике туган энең Стәрле күл просвет училище тәмамлаган, аңа эш кирәк. Нәрсә, мине сизми дип уйлыйсыңмы? Сине берсе дә кумый. Кал авылда. Тик калырга телисең икән, өйләнәсең, бастыр. Мәстүр апа аларны һәрберебезгә фатирларга бүлеп куйган. Хәзер исемнәрен әйтеп китәр. Мәстүр апа! Мәстүр апа! Кызларның исемнәрен ничек әле? Э, куя куйдым әле кәгаземне. Э, менә икән. Рәйлә исемлесе Әхтәмнәргә, Ләйсәне Хәйбуллаларга, Кәүсәриясе Әминләргә. Ә дүртенчесе кайда? Нурания исемлесе миндә йоклар. Анысы ничегрәк соң? Әйбәт, тик шәһәр кызы. Әмир өчәү булабыз дигәч инде, өч кызны бүлдем үземчә. Алар өчесе дә авыл кызлары. Әй, алар үзләре нәрсә көткәнлеген беләләрме соң? Белүләре кирәк тә түгел. Һөҗүмне көтмәгәндә ясыйбыз, чапай кебек. Кияүгә чыкканнарын сизми дә калсыннар. Алла боерса, әйбәт итеп туй үткәрсәк, минем сезгә туй бүләгем дә бар бит әле. Вай-фай, егетләр, авантюра бу. Килделәр! Килделәр!

Хәйбулла тракторист шофер, Әхтәм завклуб. Мин Рәйлә. Бик шатбыз. Ә кызларның исемнәре ничек? Кәүсәрия, безнең биюче кыз. Ләйсән, җырчыбыз. Нурания, юмористкалар да укый, бии дә белә.

Зур рәхмәт! Концертка кадәр тиз генә юынып алырбыз. Тагын безнең машинага әллә ни булды, бөтенләй тартмый башлады. Шуны иртәгәгә кадәр рәтләп куймассызмы? Ә нигә, шоферыгыз юкмыни? Юк, без дүртәү килдек, ә машинаны арендага алдык. Мин йөртәм. Хәйбулла, ишеттеңме? Кичкелеккә машиналары сәгать кебек эшләп торсын. Карады, минем вакытым юк. Клубта клублар эшләргә кирәк. Тырышсаң, табарсың. Бар да ал да гөл булачак. Юлдан соң ашыккансыздыр. Юынып алыгыз, шуннан бергәләп чәй эчәрбез. Ә сез, егетләр, әйдәгез. Кызлар әзер булганчы мунча карагыз. Чишмәдән салкын су ташып куегыз. Әйдәгез.

Бер елмаеп карадыңмы, артыңнан да калмыйлар тинтәкләр. Ә мин башта сәнгать училищесын, аннан институтны бетергәч кенә кияүгә чыгам. Республикада билгеле кеше булачак ул. Җырчы йә композитор. О-хо! Рәйлә, ә син? Монда ашау-яшәү хәл ителмәгән, менә күпме түләрләр. Ә сездә егет кайгысы. Миңа егетнең өе булсын, мал-туары, хуҗа булсын ул. Ә мин бераз зур начальникка кияүгә чыгам. Начальникларның барсы да карт яки пеләш. Зато машинасы, дачасы, фатиры була. Алайса чыгыгыз. Кәүсәриянең Габдрахман Сабировичына. Тоталар да шул бабайны миңа тагалар. Соң сине яучылый бит. Ә мин ризалык биргәнмен. Аның бит машинасы иске, Максимыч кызы. Кара әле, әллә Габдрахман Сабировичны тартып алырга исәбең бар идеме?

Ул алка миңа талисман кебек иде бит. Тапсам, юлы моңа, тапмасам. Бу авылда булмаса да ярый, барыбер матур егетләр юк. Моннан биш ел элек мин армиядә хезмәт иткән бер егет белән хат алышкан идем. Шушы авылныкы, Роберт исемле. Мин авылдан киткән чагында аны икенче частька күчергәннәр дә, арабыз өзелде. Адресы да югалды. Бәлки очрашырсыз әле. Юк, юлым уңмый. Кибетләренә чыгып керим әле. Иске май кремнары юкмы икән? Кәүсәрия, Кәүсәрия, килә. Беләсеңме, бүген Нурания машинада синең сумкаңны актарып утыра иде. Кайчан? Иртән. Мине күрде дә, тиз генә урынына куйды. Валкаңны шул гына алган. Кая башкалар? Чакыр, бергәләп чәй эчеп алыйк. Э, Нурания кибеткә китте. Рәйлә! Әйдәгез, кызлар, рәхим итегез. Егетләр, якынрак килегез. О, менә Нурания да керде. Әйдә, рәхим ит, утыр.

Әмир, син хуҗа буларак, менә монда утыр. Кәүсәрия кызым, кил янына утыр. Әхтәм, кил, син менә монда утыр. Рилә кызым, кил янына утыр. Мәстүр апа, Нигә әле сез шулай парлаштырып утыртасыз әле ул? Кем ничек тели, шулай утыртсын. Юк, менә табында шушылай аралашып утырырга кирәк. Егет, кыз, егет, кыз. Кечкенә кызның исеме ничек әле? Ләйсән. Ләйсән, кил менә син монда утыр. Хәйбулат. Ау. Кил, янына утыр. Менә шулай. Әйдә, әйдә. Нурания кызым, кил, яныма утырырсың. Егетләр, яныбыздагы кызларга ныклабрак карап куегыз. Сез шуларны концерттан соң үзегезгә алып кайтасыз. Мәчтүр апа, сез ялгыз яшисез түгелме? Бәлки без дүртебез дә монда гына калырбыз. Миңа шәһәрдән туганнарым кайта шул. Миндән Нурания гына йоклар. Сез борчылмагыз. Бу егетләрнең барысының да әти-әниләре бик әйбәт кешеләр. Матур итеп кунак итәрләр һәм барыгызга да аерым бүлмә булыр. Әйдәгез әле булганыннан рәхим итегез. Миңа шикәр бирегез әле. Менә Нуранякай, рәхим ит. Рәхмәт. Пол кошыгы да бирсәгез. Мөстрәфа читкә утыртты да бөтен нәрсә ерак. Икмәк тә кирәк иде. Хәйбулла, бир әле.

Сиңа рәхәт, өстәл уртасына утыргансың да. Бәйләп борчылма, бер кыенлыгы да юк. Безнең егетләр әнә шулай итагатьле, бик культурный алар. Аларга кызларның үтенечен үтәргә үзе бер куаныч. Дөрес, Мәстүрә апа. Безгә үтенеч кенә булсын, аны үтәве күп. Үтенеч дигәннән, түләү мәсьәләсен сөйләшеп куйыйк әле. Анысы соңрак. Әниге, минем бер дә яшерер серем юк, күпме түлисез? Йомыркалата түләрбез. Ә без бары тик акчалата гына алабыз. Бер йомырканы сатасыз да, менә сезгә акча. Әби, алай димә инде, акчалата түлә дә куй. Ух, тереләй туныйсыз ай. Я ярый, безгә ошадыгыз, көләрбез. Кайчан? Күпме кирәк? Егерме мең. Ярый, безгә ошадыгыз, көләрбез. Кайчан? Хәзер. Менә. Рәхмәт. Димәк, ашау эчү була, йокларга урын бар. Ә клубыгыз ни хәлдә? Әзер булачак. Хәзер чәйне генә эчеп бетерәбез дә, барып җиренә җиткерербез. Менә хәзер күңел тынычланды. Кайда гына барсак та, мин әйтәм, шушы бәләкәй генә проблемаларны да хәл итү өчен күпме вакыт йөрергә кирәк. Ә сезнең белән бер минутта хәл иттек тә куйдык. Мәчтүр апа, председателегызны әйтәм, бигрәк шәп кеше икән. Бездә бөтен егетләр дә шәп, Рәйлә кызым. Ул өлге, ул уңган, эчми, тартмый. Тик менә авылда кызлар гына юк шул. Ул кадәр мескенләнмә әле, Мәстүрә апа. Кирәксә, кызларын да табарбыз, башкасын да. Бик менә безгә матур кызлар кирәк шул. Ә бездә матурлар бик сирәк. Ә менә сез безгә ошадыгыз. Сезне авылдан да җибәрмәсәк, бик шәп булыр иде. Шулай бит, егетләр? Әйе, шулай. Акылыгыз алтын икән. Ә машиналарыгыз бармы? Минеке бар. Нинди марка? Мерседес! Украинский. Ә синеке? Минеке белорусский. Ә дачаларыгыз? Безнең бакчалар бу. Дачаларыгыз читтә торсын. Нурания, аптыратма, дип егетләрне теләсә нинди сораулар биреп. Җибәрмибез диләр бит. Тикшерергә кирәк, калырлыкмы, юкмы. Дөрес!